Den Invité vun der Redaktioun. Invité beim Monica Camposeo ass de Moien den Alex Donnersbach, President vun der Chrëschtlech-Sozialer Jugend. Gudde Moien, Här Donnersbach. Gudde Moien, Madamm Camposeo. Dir maacht den Optakt vun den Jugendparteien, déi no an no all um Mikro hir Revendicatioune kënne presentéieren. Als President vun der CSJ, der Chrëschtlech-Sozialer Jugend, wéi steet et an der csv-Jugendpartei ëm den Nowuess? Oh, ëm den Nuewe steet et relativ gutt, muss ech éierlech soen. Mir hunn elo bei de Gemengewalen, ziele mer un, datt iwwer 100 jonk Kandidaten op de Gemengewahllëschte matginn. A mir sinn deem Zil scho ganz no drun. Déi lescht Kéier, wou ech gekuckt hunn, si mer schonn ongeféier bei iwwer 70 Kandidaten a bei 25 Proporzgemengen. An dofir sinn ech ganz confiant, datt mer dat Zil erreechen. An do maachen ech mer an deem Sënn och ganz wéineg Suergen. Méi Suerge maachen ech mer par Konter ëm d'Zukunft vum Land. a besonnesch ëm de Logement, fir datt déi Jonk nach eng Zukunftsperspektiv hunn, iwwerhaapt ëm d'Zukunftsperspektiven hei zu Lëtzebuerg. Do, do kriselt et. Jo, de Logement ass effektiv en Thema, wou Dir och um CSJ-Nationalkongress grouss ugeschwat hutt. Eben en Thema, wéi Der sot, dee ganz vill Jonker betrëfft, och vill Beruffsufänger. Jo, hutt Dir als CSJ do eng aner Vue op d'Thema wéi csv, déi vläicht éischter awer un d'Proprietären als Wieler denkt?
Jo, also Ech, dat géif ech, dat, dat denken ech elo net, datt csv nëmmen un d'Proprietären denkt. Si denkt och un d'Proprietären, mee si denkt, meng ech, och u jiddwereen. Mee wat mer gären hätte vun der csv ass, datt se an der nächster, datt se de Logement an dëser Wahlcampagne als ee vun deene wichtegsten Themen ervirsetzt an dann an der nächster Regierung, sollt mer déi Regierungsbedeelegung kréien, och eng richteg Offensiv an deem Beräich starten. Well aktuell ass et esou, Et ass einfach, déi Logementspolitik aktuell ass dee gréissten Echec vun der Regierung. Ech menge mir haten zwou Parteien, véier Ministeren, déi sech mat deem Thema ofgeschafft hunn. Obwuel de Problem jo net nei ass. Also csv war jo och laang un der Regierung, och fréier, wou de Problem entstanen ass souzesoen. Jo, mee dat ass keng Excuse fir zéng Joer näischt ze maachen, well si hu jo och gesot, datt se et géife besser maachen, wéi csv deemools. Csv huet deemools eppes gemaach, fir méi locativ Wunnengen op de Marché ze kréien, huet d'Pacte Logement 1.0 opgesat, déi hei Regierung. Genau, an déi hei Regierung, déi huet elo genau ee Gesetz an deenen zéng Joer verabschit, dat ass de Pacte Logement 2.0, an huet elo e Gesetz déposéiert mat der Mobiliséierungssteuer. Mee dat geet net duer an do muss einfach vill méi geschéien. An dat ass dat, wat mer fuerderen, datt och csv dat als ee vun den Haaptwahlkampfthemae mathëlt. An ee vun de Problemer vun de leschte Jore war, datt ëmmer nëmmen op enger Schrauf gedréint gouf an deem Logementsproblem. Mee et ass e komplexe Problem, a wann en einfach ze léise wär, dann hätt schonn een e geléist. Dat heescht, d'Léisung hei ass, vue que dat e komplexe Problem ass, ass och eng komplex Léisung, wou op 20 Schrauwe gläichzäiteg gedréint muss ginn. An ech ginn Iech e puer Beispiller, fir dat ze verbildlechen. Mir brauchen éischtens kuerzfristeg eng Mesuren, fir d'Offer an d'Lut ze setzen, also fir d'Demande erëm an d'Lut ze setzen, déi am Moment agebrach ass. An do wëlle mer besonnesch. Nee, dat hei ass elo méi Steiervirdeeler fir Éischtkeefer. Kuerz gesot, de bëllegen Acc dropsetzen, d'TVA réduite fir Éischtkeefer an d'Lut setzen, d'Zëns, d'Scholdzënsen eropsetzen. An dann an engem zweete Schrëtt muss ee kucken, datt déi Offer, wéi Der sot, erëm an d'Lut geet. An do féiere mer eng richteg Bauoffensiv. mat der Mobiliséierungssteuer, déi méi séier muss kommen, déi méi éischter muss gräifen, an dat muss déi nächst Regierung direkt ugoen. Géingt Dir d'Mobiliséierungssteuer da méi héich usetzen? Also elo si jo verschidde Proposen, och wat eidel stund, also Wunnengen, déi eidel stinn, eeben ugeet. Mee, jo, wou giff Dir do usetzen? Jo, an haaptsächlech déi Regierung, also déi Mobilitéierung, esou wéi se elo geplangt ass, déi soll jo eréischt an, an, ech soe fënnef, zéng Joer wierken. Genau, déi geet ëmmer erop mat de Joren. Dat heescht, dat dauert elo mega laang. Also de Montant ass vläicht net esou schlecht, mee et wierkt ze spéit. Mee de Montant ass, mengen ech, maximal 7.500 Euro am Joer. Dat deet awer net wierklech wéi, wann een eng Immobilie huet, déi all Joers zéng Prozent an d'Luucht geet.
Dat ass, dat ass richteg. An do, do kann een sech och virstellen, datt een dat nach upasst op méi e méi e proportionalen Taux. Mee wat elo an éischter Linn wichtig ass, ass, datt déi Steier iwwerhaapt emol kënnt an datt se méi séier kënnt. Well et dauert och nach zwee, dräi Joer, fir dat duerch d'Parlament ze kréien. An wann et dann nach eng Kéier 15 Joer dauert, bis se iwwerhaapt emol wierkt, dann ass vill ze vill Zäit ver, verstrach. An dat ass net akzeptabel. An ech mengen, egal wat ee elo mécht an dësem Logementsproblem, et ass kloer, Dat brauch e puer Joer fir ze wierken. An dowéinst hu mir als CSJ och nach eng zweet Prioritéit, déi mer fuerderen, dat ass besonnesch fir Beruffsufänger, fir si steierlech ze entlaaschten. Et ass eebe grad si, wa se, wa Beruffs-, wa jonk Leit elo an de Beruff starten, da si vill Käschten, déi op se duerkommen, wa se en nei Logement sichen, Agence-Käschten, Garanties-Käschten, si mussen sech vläicht nei akafe fir hire Beruff, alles dat sinn enorm Käschten, déi op een duerkommen. An do, dat kënne vill Leit sech och net leeschten. An dowéinst fuerdere mer als CSJ, datt an den CSV-Wahlprogramm Steiererliichtunge kommen fir Beruffsufänger. Jo genau, also Beruffsufänger, awer eben Steiererliichterunge, wann ech richteg verstinn, ebe fir de Kaf vun engem Logement. Dat heescht, mir schwätzen awer vu Leit, déi sech et op d'mannst scho kënnen leeschten oder drun denken, sech et ze leeschten, eppes ze kafen. Wat ass mat deenen aneren, déi vläicht esouguer nach méi jonk ufänke mat mat schaffen, well se eben net studéiere ginn, déi dann nach manner Moyene hunn? Jo, wat ass mat deenen? Ja, also mir hunn zwou, zwou Zorte vu Steier, Steierhëllefen, engersäits fir ze kafen, mee mir hätten och gären wat, wat mer esou e Starter-Kit fir Jonker nennen. Dat heescht, mir hätte gäre Steiererliichterunge während den éischten zwee Joer, wou Jonker ufänke mat schaffen, datt se net esou vill Steiere bezuelen, datt se méi Suen am Portemonnaie hunn. An dat trëfft dann, ob s de keefs, lounst, dat ass am Fong an deem. An deem Punkt ass dat elo net ausschlaggebend. A wat gesäit de Starter-Kit dann konkret vir? Mir stellen eis do vir, wéi gesot, eng Steierreduktioun vun, wann een ufänkt, während den éischten zwee Joer. A mir wëllen awer och gären den Entrepreneursgeesch stäerke vun de Jonken. An do hu mer eis e Modell ausgeduecht, datt, wann ee seng eegen Entreprise start, datt een dann e Revenu garanti kritt vum Stat, fir datt een op d'mannst sécher ass, datt ee während den éischten zwee Joer net well d'Societéit nach net kee Profit mécht, nach net da keng Angscht huet musse kee Logement ze fannen oder net kënnt z'iessen, mä op jidde Fall do wëlle mer ergräife fir deen Esprit och z'encouragéieren. An en anert Thema wou och an déi nämmlecht Richtung awer geet, d'Aarbechtszäitverkierzung, ebe wann Der elo vun Entrepreneuren schwätzt, wéi steet d'CSJ dann do? Also do heiansdo kënnt jo d'Argument, déi Jonk wëllen net schaffen oder wëllen net méi esou vill schaffen, jo wat sot Dir do als CSJ? Jo, dat dat Argument, dat ass esou al wéi wéi d'Mënschheet, datt déi Jonk manner léieren, manner schaffen, manner manner intelligent sinn. An ech mengen, et huet scho nach fir keng Generatioun ass et agetratt. Mee mir si géint eng allgemeng generaliséiert Aarbechtszäitverkierzung. Also de Sozialisten hire Slogan, manner schaffen bei gläichem Loun, Dat ass de Leit einfach Sand an d'A streeën. Dat ass e bëssen ze soen, a mir huelen acheter le le beurre an och nach l'argent du beurre. Wat mir äis virstellen ass, a wou mir e Besoin och haaptsächlech gesinn, ass bei den Elteren, déi méi Zäit mat hire Kanner wëlle verbréngen. An do wëlle mer usetze fir den Elteren bei de Kanner méi Zäit ze ginn, fir mat hinnen ze verbréngen. An do wäerte mer och dorobber drécken dann am CSV-Walprogramm, wäert eppes kommen, fir déi Elteren, déi an deene Situatioune sinn, ze entlaaschten. Dat kann zum Beispill eng temporär Reduktioun si vun der Aarbechtszäit, wéi am Congé parental, just e bëssen ausgebaut oder nach méi flexibel. Dat ass éischer de Wee, dee mir gesinn. Elo géing ee vläicht eng Verdeel soen, déi gëschter och Revendicatioune virgestallt huet, datt jo schonn Leit net 100 Prozent schaffen. Elterenzäit ass och ugeschwat ginn. Jo, mat enger Erweiderung vun der Elterenzäit, wéi Dir se elo virschlot, Schaffen dann d'Leit net nach manner?
Et geet, also ech mengen dat, wat d'Sozialisten. Also am Esprit vun elo deem Argument. Jo, also et ass scho richteg, deem entgéifent se e bësse manner schaffen. An do stellen sech jo och Froen, wéi een dat finanzéiert, wéi een dat och esou mécht, datt d'Entreprisë mat deem Ausfall vun den Aarbechter eens ginn. Mee mir sinn awer der Iwwerzeegung, datt Elter, datt et wichteg ass fir Elteren Zäit mat hire Kanner ze verbréngen. An do muss mer déi richteg Balance fannen zwëschent engersäits den Elteren, déi déi Zäit brauchen, an anerersäits natierlech och de Betriber, déi hir Leit och brauchen. An de leschte Weekend um Nationalkongress vun der CSJ, jo, sinn och eebe ganz vill Revendicatioun un déi nächst Regierung gestallt ginn. Jo, ging eng csv dat dann packen? Kommen Är Revendicatiounen do un, falls d'CSV dann do méi ze soen huet an der nächster Regierung? Jo, dat ass dat, wat mer, op dat mer hischaffen, datt eis Revendicatione gehéiert ginn. Genau déi Themen, déi mer elo beschwat hunn, hu mer leschte Méinde mam Luc Frieden och beschwat. An hie war ganz oppen an huet eis ganz gutt nogelauschtert, fir déi do Punkten eranzehuelen an de Walprogramm. A mir sinn, mir hoffen a mir setzen eis haaptsächlech elo ganz vill dofir an, datt déi Punkten och an den CSV-Walprogramm kommen an datt se och als Prioritéit wouergeholl ginn. Och nach d'Energietransitioun ass och e wichtege Punkt, dee mer d'lescht Joer, also d'lescht Joer, d'lescht Woch op eisem CSJ-Kongress ugeschwat hunn. Och dat wëlle mer, datt et e Sujet gëtt, fir datt mer hei zu Lëtzebuerg méi lokal Stroum produzéieren an datt dat och eng vun de Prioritéite vun der csv a vun der nächster Regierung gëtt. Do hat Der och an der Ried um CSJ-Nationalkongress d'lescht Woch effektiv gesot, datt et do net séier genuch geet punkto Energietransitioun. Wéi kann et dann séier genuch goen? Jo, dat ass eng vun de, vun de Froen. Also berufflech schaffen ech an deem Beräich och, also als Affekot. Do gesinn ech, wéi déi Prozedure fonctionnéieren. A fir iech e Beispill ze ginn, fir hei zu Lëtzebuerg eng Wandmillen opzebauen, wann et gutt geet, dauert et sechs Joer a wann et mëttelméisseg geet, dann zéng Joer. An dat ass einfach vill ze laang, well d'Bauzäit dovun ass nëmmen een an e halleft Joer. An de Rescht ass alles Prozeduren. An do muss mer usetzen. An d'Europäesch Kommissioun huet gëschter, net méi spéit wéi gëschter, en Akt presentéiert, fir déi do Zäit op eent an e halleft Joer oder zwee Joer ze reduzéieren a verschiddene Projeten an der Energietransitioun. A mir fuerderen, datt dat do direkt ëmgesat gëtt vun der Regierung an datt dat do och bei der nächster Regierung, déi Direktiv ebe Prioritéit kritt. Just kuerz als Präzisioun, dass den Net Zero Industry Act als, jo, lescht Fro, de Luc Frieden huet der schonn ugeschwat, effektiv e war och um Nationalkongress present, huet do eben eng Ried gehale Back to the Future ënnert deem Motto. Mee ass dat net awer, jo, back, also e Schrëtt zeréck, fir dann eréischt an d'Zukunft ze goen? Ech froe mol, War keen aneren, also vun der csv, e Jonken prett, fir als Spëtzekandidat an d'Wahlen ze goen? Also seng Ried stoung net ënnert dem Motto Back to the Future. Nee, mee et war e bëssen esou encadréiert vun der csv, genau. Mir goufe vun de Jonk Sozialiste mat deem Slogan e bëssen Gekëddelt, a mir hunn awer fonnt, datt dat net esou negativ ass. D'ailleurs, de Film war e grousse Succès, a mir gesinn éischter positiv, well et geet drëms, an d'Zukunft ze denken. An de Luc Frieden ass fir eis eben dee beschten an dee kompetentste Kandidat, dee mer an d'Rennen hei konnte schécken, géint déi aner Parteien, géint de Premierminister, géint d'Paulette Lenert. An dowéinst ass dat fir eis och. dee richtege Choix, en huet déi richteg Leadership-Qualitéiten, en huet Ideeë fir d'Zukunft an huet d'Capacitéit, eis Partei zesummenzebréngen. A fir eis ass dat dee richtege Spëtzekandidat, fir den Defi vun de Chamberswalen unzegoen. Voilà, dat seet den Alex Donnersbach, President vun der CSJ, der chrëschtlech-sozialer Jugend. Merci fir Äre Besuch am Studio. Merci och.